and his industry welcome mukoma oscar thank you so much ari sei mabasa haa mabasa ari tiri kupusha handiti kumbuza ndimi oscar wacho ndini oscar wacho all right yes.
tell me something mm. basa renyu iri how do you get to choose maartist bcause one minute ndokuona muchiproducer machembere anonzi ani diana samkange yes. next minute ndokuona muri kuproducera masalad how do you get to differentiate or to choose munhu wamunoshanda naye Uh, and and that uh, we choose as such but uh, as a producer uh, ndinoshanda nemunhu wese uh-huh. anyone anoita music because inini what i do imusic production so if anyone comes achida kuti tiite music tinongoshanda naye zvisina kusarudza kuti ndini wedu ndini so which means kuti besides kushanda nevanhu vahombe vacho ava even vari kuda kutotanga vari kutotanga because eh, they need us even vacho vari kutanga so if it if you happen to choose kuti ndoda kushanda nanhingi nanhingi nanhingi then it means kuti kune vamwe vachasara vasina chi or vanoshanda na So I'm going to ask you a very, very personal question. Yes. You know, when it comes to producers, I know you get to meet a lot of people, so not chambotaura isu. Yes. Imimi in terms of religion, makamira papi, are you a Christian? Muri kuchivanhu here? Muri papi? Nekuti nhasi uno pakauya muchembere mangwenyu, mm. vachatanga kufuridza furidza bute. pakauya baba charamba obva takaura prayer vasati vatanga hmm. uh, well eh, what i can say allright i was brought up in a christian background but ndiri kurarama munyika ine vanhu hmm. you understand so munyika ine vanhu kana uchida kushanda nevanhu you don't look kuti munhu anoita nezvei anoita nezvei so long iwewo uchiziva chii haukamire so handina problem nekushanda namachembere handina problem nekushanda chi nababa acharamba inini chandinongoita kushanda nevanhu because ndiri kurarama ndiri mukati mevanhu okay interesting coming back to the golden question how did com studio start makatanga sei what made you want to start a studio Were you, did you grow up muchida zvemusic mukabva masatadza kuimba mukati rega ndiite zvekuproducer what happened? Okay, uh, ndakatanga ndiri vanondiziva ndisati ndaproducer ndairidza ndairidza keyboard was a keyboardist but ndanga ndingori nemainterest neproduction pandaiona zvichiitwa so ndaingoti eish zvinhu izvi ka izvo izvo i think toda kuzviitawo zvinhu izvi ona so time mukufamba kwenguva i ended up shit ndakutongoita production that's how we got, that's how i got to, to be mu production macho then years later ndopatakazogadzira chinhu chimwe chikuru mustudio okay so can you tell me what which artist have you worked with haa vakati wandii the list ka yakati kuri maybe any five out of that, of, of that?
okay i've worked with a um, tem yakareba okay ndakashanda nafunsai zvakavaa okay. a church person yes mm.

I saw you, you did something with CCAP. How was it working with those guys? Uh, well, with those guys manje ka tingangoti kana ndichishanda navo its like ndine ndoita kunge ndiri kuita zvinhu zvangu zviri personal because kuumba kuccp eh, the ccp guys i grew up muccp ndokuchechi kwandaenda so working with those guys ka eh, it's as good as ndiri kungoita zvinhu chi zvemumba it's unlike zvandinenge ndichiita with other artists izvi zviri so personal zvekuti chi eh, i enjoy working with them well nenyaya yekutochika iam part of them

ya ndosaka zvitoripo zvinhu zvo ndosaka ndakazviunganidza ikoko ikoko eh, kutobika hmm. eh, kutobika kwatinoiti zvitoita so in other words im saying kuti shika eh, izvi zvatikatarisa izvi maingredients ezvichi zvinhu zvacho zvatinoda zvatikuda shi kugadzira Because kushanda kwatiri tichiita tiri kubika music. So these are the things that I use chief kugadzira music yacho. Okay.
So what determines um, the pot? Kuti tizoti zvakusevwa, how long does it take to prepare a meal? Let me put it that way. Well, it depends. Uh, sometimes it will take long Sometimes zvinenge hazvinyanye kureba. It depends because ndikuona kuti mukushanda manje na pane vamwe vanhu vekuti kana uchishanda navo eh, unotoisa effort yakawandisa kuti zvibude hmm. just like zvandangotaura kuti chi eh, tinobika kwatiri kuita pane imwe mioka yekuti kana uchibika so haimbokutorera time hmm.

kakusiyana kepfungwa kekuti no munhu paanouya ane zvaari kufunga ane song yake ari kuidzwa and kana waya kwandiri ka that ndingirinye kuda kuedza kufunga kuti ari kufunge ari kunzwe musoro make ipapo yes ndo pane challenge hombe manje and eh, ipapa paka panotoda munhu kuti unge uri careful because you end up wakungoita chii zvinhu one zvemusoro mako iwo to an extent yekuti chika munopedzisira mabika chinhu chekuti eh, artist anenge angoti ha ah, ndakazongoita song yangu but song yaya producer because zvese zviri kubva musoro make so ndinozongotryawo by all means kuti ndigone kuextracta zviri musoro memunhu ndizvise into into the instrument chi toshanda neizvozvo its not easy though because kuti ugone kunzwisisa nekuziva kuti this is what a person wants panotiremei but at the end of the day zvinozongopedzisira zvabuda mm.
interesting so tell me pane nyaya dzandinonzwa from maartists now imimi as maproducers maita penyu handiti ya maproducer music yava apapo when you then speak to artists they tell you about issues to do nenyaya dzemacopyrights vanhu vari kubhina music a lot of things are happening zvinoaffecta their um, profits handiti do you have such things in terms of production Zvamunoti ichi chikaitwa ichi chinotitadzisa kusimuka. Mm,
well, eh, I think tinongofesa ipapo tinofesa machallenges mamwe chete mm-hmm. because at the end of the day ka eh, kuwana kwavo kuwana kwedu isusu mm-hmm. eh, vakabirwa ivo nesu tabirwa so ipapo i think tine challenge imwe chete so panatara nyaya yekubirwa maunza nyaya yakanaka pane nyaya ndakambonzwa yanga ichipisa stere kumastreets mune nyaya dzemaproducers emaartist panozonzi song yemunhu yalika inolikira kuna producer here inolikira kuna manager zvinofamba sei we song inolika kupa
eh, mazuva ano nekuda kwetechnology zvakuitika ndezvekuti mukuona kuti tikarekoda tikashanda zvinhu kana mm. eh, probably song haisati yapera but you want to listen and muda kumboinzwawo kuti so far pandashanda pandasvika mm, ndasvika papi handiti so ipapo chinoitika ndechekuti ndinokupai so kuti mumbonoteerera handiti so in the process you can never know kuti pakupa kwandaita because one thing for sure kana song iri mukompyuta umu hapana kwairi kuenda zvinongovhiringika patinongosherana ipapa tinoti chimboteererawo so kana kuti chichichi pamwe pacho hazviitike nekuti apa vanhu but eh, kana kuti ane one munhu waango trust kuti inzonzwa ndiri kushanda
eh, eh,
osheya so but mukudaro anzwa achasheva because ada kunzwawo kuti muri kufunge chii nezveso mm. kusvikira inozongopedzera yangosvika chiinderong hanzi ende zvikazongodaro manje so ndopa inopedzera yaluka manje okay. yeah.
ha ini yemaproducer ika inotinetsei ndine mubvunzo yakawandisa iri kuchakuramba ichiuya mm. ndine mamubvunzo wandaishaya producer yekubvunza wabva wadzoka nhasi mm. you see ma artist enyu aya right not saying names or anything and handinoa ndiri kushora get me right guys i wanna ask questions kuda kuziva vamurira kuita ndokwandira kuita onasi what happens nema artist pekuti unomunzwa paanoburitsa song yake right you can you, you love the song pononzi taakuita lai taakunoita show kuhicc uko unonzwa voice yake richienda kunorth zvandoziva zvichienda kusouth and zvekuti unonotodzwa kuzvibvunza kuti munhu wani here kana kuti munhu zvinofamba sei eh, tinozvipa time yakawanda munhu kushanda kugadzirisa and eh, munoziva chinonetsa chinhu kana chaku kana munhu achiimba pastage pepe chinhu chiri kungoitika kawanda mistake inouya pastage pepe haichakorektika vanhu vatoiona unlike mustudio muno munhu akapotsa kuimba panapa katinonetsana kusvikira zvabuda zvazvikuda izvozvo akatadza first time haatonza kuti haatangidze zvamaazisikubuda kusvikira zvinhu zvaperfect and which i believe kuti even pastage pepera of course zvaakuitika kawanoti ndo musi wacho ari kupefoma but munhu akashanda akaresa well zvinhu zvakadaro hazviitike chimwe chinoitika ndechongoti mazuva chika munhu anoziva kuti ane show but haaigadzirire zvakakwana show yacho iyo anoenda ake kunoridza show but pamwe akapedzisira kurihesa kwakudhara mm, so izvozvo manje kando zvekuti muna orit inogona kunge iri songo yangu the fact yekuti ndindakaimba songo hazvireve kuti ndogona kuita zviri perfect pese mm. panotodiwa rihesao ndosaka vanhu vachiriyesa nziyo dzavanoziva dzavanogara vachiridza ndosaka vachiona kuti vanhu vanozopedzera vakuenda futi kuriyesa why we want to perfect nekuona kuti zvizvezve tiri kuzvigona here bcause munoona mind inogona kungokunyebera so inogona kungokunyebera kuti chinhu ichi unochisimudza but simba racho usisina but you need time pasina vanhu yekumboona kuti chinhu ichi ndinochisimudza here zvekuti ndikazosvika pane vanhu ndichivaudza kuti ndochisimudza ndinongonochisimudza zvakadaro so izvozvo hazvisi kuitika munhu anongo asvima kuti aiva isongo yangu ndoiziva ah, ndakagara ndichingoiimba makore akaona ndosaka ndakatoirekoda saka ndikangoenda pamberi pevanhu ichangonobuda just like that zvopedzisira zvaakuramba manje okay. huh, interesting so coming back to, coming back to you as a producer Yes. All right. Um, I want to ask you this question. What is your greatest weakness? yekuti munhu akanzi kushanda namr oscar haa wotoenda wakagadzirira apa what is your greatest weakness you saying it yourself vamwani hasha bhozi ini ndofunga i was just listening to you muchitaura nguva yese ke zvamanditaurira two minutes i don't think i can be a producer bhozi handigoni kunyengerera right handina patience zvekuda kuzodza munhu chiita so yaiziva zvaafambira imimi what is your greatest weakness uh,
well okay my weaknesses dzacho ka ndakadzitena to strengths okay getting interesting now ngati manzwei maweakness akaita mastrengths okay. uh, well mukona kuti like zvatataura zvekuti zvinorema manje ka ende zvinoitisa hasha to an extent yekuti unoda kudzinga munhu mustudio kakutadza tadza kaiko zvinotoreva but unoziva chika it has become a strength to me zvekuti we can go kusvikira munhu akutonyatsona kuti noka rega ndingonzwa kuti vari kuti chiko producer because mm. patience dzavo dzanyanyisa pane dzimwe patience dzinopeseka dzaakunzwisa artist tsitsi mm. ti ndinenge ndaangoshungurudzwawo producer vari kuti chi mm. ndo paunoona munhu akuconcentrata manje kuti ah, rega ndinzwa and uh, by the time yanodaro zvinhu zvaakutoflow understand plus i think chi, ndoti chii ndine nzeve yaka eh, ndoti yakaita sei ndine nzeve iri sharp mhm. ndine nzeve iri sharp to an extent yekuti some of the things ka im not tolerating because ibasa but kutolerata kwacho ndokwekuti i try by all means kuti chika zviri kupotseka zvacho izvozvo ndiyedze by all means kuti zvandiri kunzwa zvandiri kufungidzira kuti zvazvisi kubuda mushe zvigadzire kuchi
okay so pamakatanga thus business yenyu as a producer did you have any role models pamukati inini i was looking up to this person as a producer ndiye aindiinspire ndiye aindii motivator ndiye aindipa the energy ndiye aipa the drive to be where i am today yes i am
uh, the number one ndianzani mdara mubarutsa mdara peter mubarutsa okay.
vakandiinspire zvakanyanyisa zvakanyanyisa even zvandataura zvekuti ndine nzeve iri shapu vandoziziva hangu but haa uh, ndinovatya ivo mm -hmm.

Eh, at least you want to hear kuti tinombosangana nezvinhu zvakaita se yes eh, but eh,
munhu wese every artist ane machallenges aanofesa mustudio ende tinotombonetsana mm. like ipapo zvaikatotanga iri song nezvaikazopera iri it's a different thing izvo zvekuti munomboita motombotanga kutombobrainstorma mane song kuti ah, this is not working kusvikira chi mune pamwe pekuti makana mapabata moti right iyo direction iyo ngatifambei mm. ndopataa kutoenda ipapo mm. kusvikira manobuda chi nosong oh, that was a long time ago I would like to think mm. tise maoko yasong yekare yeah, but yeah, did you ever think that japeza one day would become an icon for the nation
ndakazviona okay ja president is hard work uh -huh. is hard work ndakamuona kudhirodhara like you're saying ndakamuona asati atombo asati atombosvika paari infact achiri kutotanga mm. nepaasvika apa is a hard worker zvekuti inini i feel he deserves paari ipapo nezvaari yes ndo i think that's what i can say concerning he deserves paari ipapo because akazvishandira so just um, one question just to throw out there uh, makatarisa japres i know he has done a lot of collabos mm. do you have one artist wamunofunga kuti dai artist yamboshanda najapresa mukandipa one pamwe ndinogwa dzifambira nyaya dzacho ah,
eh, Chile unoziva chinonetsa nyaya yemakolabo mm, pane pamwe pekuti ndinogona kufunga kuti nhingi and nhingi rinodweka but pamwe pacho hazvishandi on but varipo vakawanda kuti ndotonza kuti uyu akamboita chii so muna japres i think ah, zvinogona kungobuda and then chimwe chacho chiri kutoitawo vamwe vanhu vandiri kutofunga vakatombovisha vakatomboshanda naye and it worked zvikatonaka so let me ask you something mambo ndambokubvunza in terms of religion mm. ndikati imimi are you on the christian side are you a believer muri papi handiti mukandipindura kuti imimi munoshanda nevanhu basically what you're saying is torara munyika yechivanhu that's, that's who we are which is vatiri kutaura handiti then looking at job presence music we understand kuti it's more inclined to like chivanhu imwe yacho nditika imwe ine kufara ine kudidi what's your take tina mangweni handitika this i'm not talking to a producer so i'm just asking these random questions what's your take on mangwenya and mukudzei ecolabo vese andivanomhanya nenyaya dzakada kunofanana mm.
ya ino inogona kushandika nayo zvakanyanyisa bcause vese vari talented okay. vanogona vese so kumboita something vese i think it will work ah, izvozvo definitely it will work i like the way you answer your questions you're very careful you're very very careful what you say vanhu vanotya social media komana apo look i just came here and today i'm sitting with you right tiri kutaura isu sitajaira kunzwa com studios tichiziva nezvamukoma oscar anditi but um, on my left i've got two gentlemen here all right do you work with them ndeve inoti mangonigarisa pakati

ndidrama asi drama vakabata mbira ka apa neka hestel kavo ndikutogawo ndigwenya munorambira zvakati maya ndiri kudzidzira but eh, inini munyika muno this is one of my best and most favorite instruments okay yeah because tiri mazimbabweans ah, this is one of our identities saka so much in love nembira zvekuti ha ah, yakapenga
Are you willing to be doing that thing? Manje manje ndaida kuirova. Hanzi zvigunwe zvangu zviri bo zvinoita so.
Asi ndakazonzwa manje kuti ukazobata munhu zvinononge zvadhakwa bhozi zvinenge zvavo. Uh,
I don't know because handisanda kudi ndakuzoridza but but this is a very sweet instrument. Okay. Chero kuchechi ndotoda kuirova.
Interesting. Muchivaridzi vana mfundisi. Mm. Ah, makutsvaga dzimba muchechi manje. Makutsvaga dzimba muchechi manje. Maka vaccinate here because chadzingirwa yekunzi amuna vaccination card mama dzingirwa yekunzi mura kunzi ambira muchechi. Ah, jeb chakarowa but okay. but instrument iyi manje. Mm. Ndokuramba ndakaibata ndichidzokorodza. Iri sweet. Ino ino inoti inobuditsa kamwe ka ka Zimbabwean so kasingabuditswe most probably ne ne keyboard. Ne keyboard. Okay. Mm. Yeah.

uh, together with Sulu and my uncle Peter Mparuz. Mm -hmm. So um, music and Ofara is Pasada, the Portuguese uh, kind of music. Then at large, don't go to Afro contemporary or Afro jazz.
Baba mashandisa matems ekuti ndofunga mucomment section mangu makutobvunzwa kuti ndozviri izvozvo kana tichiti maybe if you give us examples to say Pa Portuguese kind of music yamunoziva yeah, the popular artists? Okay, uh, pa Portuguese music, I don't know uh, mu comment section kuti vanhu vari vanoizive but there is an artist anonzi Matias Damasio. Okay. There is an artist anonzi Puto Portuguese. There is an artist anonzi uh, uh, what's his name uh, the late Oliver Ngoma yeah those guys vakaita ma vane masongs and Oliver Ngoma he made mamwe masongs ekuti aito aitove popular muno muzimbabwe mavideos akachibuda paezomgido so that that kind of vibe ndo yangu then kuafro afro jazz we have um, styles from people like uh,

which was produced by oscar
saka mati akazara umai ndobva ndadzokera pane zvandamboudzwa earlier on hanzi kana uchishanda nevamwe vari stubborn vamwe vari slow vanoita nge magrade one is, it, is that the reason why your music is still in there tisati awinzwa who has got a problem at least andasanga nemi muri two i think ndii ndine problem okay musha kurohwa because we started, we started working on the songs i think back in 2014 or 15

and focus so with me juggling zvinhu izvozvo ndinomboshaya feelers ndinomboti angatimbosiye ah, so it has taken a very long time yakatanga nyaya yoshaya feelers nyaya because nyaya inenge yoramba ingodzorora dzororoziki feelers hanzi ka handisa feelers handitoiti zvinodaro all right so mukoma fibion i also hear you're part of the band imi manzi muri ku mi bassist sa bassist igitari here

dzinhu dzakatosiyana matongo anosho ko kungoma isn't that hakuna ebase futi saka manje imi mugwedimoti yo ebasis mubva mabata gitare patsanangure pa panofamba sei munobata zvese here eva kuti muri basist yokumagitare ah, okay just bagitare chete uh, actually uh, ini ndaridza base kuchurch kusayoja but then kuna 1990 ya saka vanazungudzwa kuno kuharare vanosiyana nazvo hmm. so it happened kuti ndekuti awo magitari vanongobuilda relationship nanodzi knowledge konga hmm. anditi but knowledge Ndaridza gitare kuchechi but ndikuda kuti asi ndakudzidzira kuridza futi ndani anga andidzidzisa zvikanzi nanoleja ah, no problem ndopakabvayo andidaidza vandotochesa mukoma oscar mhm. then mukoma oscar kwazoita se atanga kuvadzidzisa mhm. takatanga kufamba tese chimudaro zvikabatwa kune pamwe kuti angosangana kuti chingoridzwa

Wakambondiitirawo one or two things maybe just for people to see if it, if it is possible kana kungoridza gitare manje ave madrama makabata mbira mucharidza mbira here madrums acho ari kure futi ah, kana tinoenda hapana
okay yeah.
no that is all right that is good so we'll do that as pateta kuita repa pa conversation but i wanted to ask kuti Look, talking to you, not that I want to kukusaizai, handiti, but I would like to say kuti you are upcoming um, artist or a band or a group, handiti. Then my question is, what is your challenge as an upcoming group? My challenge I'm going to now. Munongoza mazuva ano machallenges zvifambi zvatisangana nazvo kana pasina mari zvinhu hazvifambi. Mm. kana pasina mari tikushava zvedu vanhu vatisimudzira financially handiti vachitopromota hmm. vatifambo tichidaidadai because kana pasina mari music inoda mari kutofonera hmm. usatiuya ndikutojusa foni kuti imaritisangane handiti ka tasangana mainstruments aya ada mari kutengwa zvese and the like so kana pasina mari hapana zvinomufamba
interesting so now that muri kutaura nyaya yemari mm. producer anoda mari kuti zvinhu zvifambe that is what you're saying handiti exactly. my question is today i'm with a producer and I'm, I'm, you're going to represent artists ngoma mm. oscar can't you have a situation yekuti you build good relationships right magood relations enyu then mukoma fibi unobva vauya ubva vati look oscar tira kuburitsa the song handiti patina handina mari right imimo muna graft handi ndizvo can't you do a song together where you're going to give each other shares to the song then you say kuti musimuke i don't know i'm coming from an angle here from business minded dab uh, okay. to say kuti can't we come together as two different parties toti i'm giving him my, my, my, my, my basa rangu imimi renyu tosangana pakati tobudza chinhu wani kana chichinge chabuda tosimuka tese producer ndioscar muimbi ndifibion mari dzichauya tozoshiyana kuti tiwane kusimuka Not looking at the economy today, I mean, there's so many, there's very few people actually vari willing to say, ah, ndakuda kutanga kusponsor Fibion. Ndimupe bag kuti aite zvaanoda kuita. But you are there, because chaari kuda kushanda neni, handindizvo. Can't that be done? Yeah, tikaita arrangement.
but chinotadzisa kuti zviitike chii because i would like to think handisiri ndatanga kuzvifunga and of all the artists that i've spoken to it seems like machallenges avo is producer anenge achida mari yake i'm saying coming mimi makazvimirira saproducer vanhu vakamirira maproducers i'm sure vakambozvisuggest chinozokutadzisai kuzviita chii is it maartist matsotsi here vanofamba sei ah, moona chinoitika hmm. eh, It's not kuti we can't do that kana kuti kana kuti pane chinotadzisa mm. that is very much possible but ukaona kuti chi eh, usually eh, kana kuti munhu kakusa tombo chekutanga right ill mention a few things chekutanga probably ka you are not sure saproducer kuti eh, tikapedza song ichamaketwa hawo zvekuti ichatipa chii zvekuti kana tiri kuita agreement iyona iagreement but tese nini producer naartist hatisi kuziva kuti after tapedza was the outcome anditi and then the second thing zvakamboitika zvakaitika kakawanda kacho ndekekuti you come up with that agreement anditi mawirirano mabvumirano song yaenda yaputika yazikana zvekuti nyika yese iri kutamba song iyo artist anenge achiri kudza kuti ha isong yangu ndindakaiita yeyewo ndakangoiva kustudio kuzorikodichi song ndeyangu so ndini muridzi wayo great dese ndeyangu zvese zviri kunhingirana nesong iyo izvi

munhu anoenda song iyo rinenge rine gere to an extend yekutoti unogona kuto kutadza kucreditwa pasong yawakagadzira mm. it has happened so munhu you would rather ka better munhu anoita ake ka mari dzake dzakawanda uko but andipa yangu you understand
so from what you're saying maartist matsotsi ndochekutanga
Alright, not vese.
Alright, mamwe ma artists ma No, aiwa, aiwa, ndinda, ini ndini tiri kutaura, ini ndinda kutaura zvandanzwa. Right, manzwiro andaita, mm. pane ma artists matsotsi anokonza kuti vamwe vazosafa. Yes. Right.
At the same time, ma producers amuna ka ka ka kamita kanonzi kai kekumezhesa kuti artist uyu ariziva zvaari kuita here izvo ndikashanda naye zvichabenefita something. Yeah, pane imwe music yekuti ikaitwa zveshuwa uyu yeah, unotozoona kuti ya uku kuri kuenda munhu idirection and uh, we have worked with vamwe zveshuwa in that setup yekuti munotowirirana munhu anodza kuti haashaona even have the music and i feel my music is good otokunzwisa wonzwa then unotozoona kuti haa kutoregera kushanda nawo ivovo Kuto missa an opportunity pane pamwe paunozviona mu uh, producer so it's not kuti hazvina kumboitika ti we have worked ana masetup akadaro eh, allright ndingade kuramba ndichitaura ndigoramba ndichitaura ndigoramba ndichitaura nyaya dzacho hadziperi nekuti i think ndinoda kutosvika pakubvunza kuti saka why keyboard rine black rimwe pamwe paine white ndingatosvika pakubvunza izvozvo but anyway wrapping it up now i just want to say thank you so much guys for joining me and hatingangoendika nekuti havataura kuti vanoimba ii mataura kuti muri producer kune mumwe aripo right now who doesn't even know kuti what have you produced tataura tiise maoko yajapraiser maybe that was one track that we spoke about vanoda kunzwawo zvimwe

kwamafibia yes sir aiwa tarinzwa gitari ngachimbonzwa kuti mucomment section muri kunzi kudii aa ah, vanhu vanga vachiri pesta gitari vanga vachirida hanzi mukoma fibon boridza gitari kawani ikaridzwa ndanzwa hanzi baba kuku anozi baba kuku ndiani apa wonzi baba kuhu asi akazvadhakwa amamchifunga kuti ndakumaketi ainhasika saka vanotwa baba kuku kana kuti mukoma cauton tingopagadzirisa ipapo handisi kuziva kuti aunza baba kuku mucomment section ndiyani yangoona yakangonzi baba kuku to the world